ыалдьыттары уонна куоракка атын улуустарга баар биир дойдулаахтарбытын, Мукучу нэһилиэгин салалтатын депутаттарын уонна тус бэйэм диэки киним аатыттан саха омука иккис үйэлэри уордаан кэлбит, сүрэҕэр-чугастык туппут айылҕалыын алтыһан этэ-хаана кэпсиир, кута-сүрэ ыраастанар сүрүн бырааһынньыгынан, үрүҥ тунах ыһыаҕынан эҕэрдэлиибин! Ыһыах былыр-былыргыттан номоххо киирбит саха төрдө Эллэй Боотур саҕаттан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн бу күҥҥэ диэри өбүгэлэрбит бүтэрбэккэ илдьэ кэлбит үтүө үгэстэрин кэрэһитэ, үрдүк айыылартан күүс суох эрчим ылар ытык. Ийэ айылҕабыт уһуктуута, силигилии ситиитэ, дьон-сэргэ Ити дулҕатын норуоту итэҕэлин санаатара астынныыта көлүөнэлэр ахтыылаларын бу маны барытын ыһыах ситимниир. Быйыл Россияҕа өйдөбүл уонна Албан аат Саха сиригэр дойдуга бэриниилээх буолуу Кэбээйибит улууһугар доруобуйа сайылыкпытыгар ааҕар сайылык сыла биллэриллэн, ол иитинэн үлэ-хамнас торумнанан бара турар. Бүгүҥҥү күммүт үрдүк үөрүүтэ сыллааҕы-сыллааҕытын таһаартын, саҥа санаалары сахтын, суолгу иискит аартыктарын арыйдын, алгыһынан арчылаатын, аламаас таастыы арылыйа сырдаатын! Инникигэ бигэ эрэллээх саҥа бастыҥа буолан сандаары киһи киэнэ кэрэбэһэ буолан тилбэйиҥ, биһигинниин өрүү бииргэ буолуҥ! Бырдьа бытык, хатан кэмиэрийэ, Аабыппыт иччитэ, сүүс бараан хара күлүккэр сүгүрүйэ, буунаардаах ыһыаҕы уруйдуу, тыл этэн, амтаннаах кымыһынан айах тутан, аһатан ааһабыт. Уруй, тустуу, айхал, мичил! Бүлдүү тыа хаһаайыстыбатын ветераннара нэһилиэкпитигэр улуус туттар, бириискэни үҥкүтэр, эбис-эти дэлэтэр, сүөһүлээх, сылгылаах ыаллары, тэрээһиннээх хаһаайыстыбалары, тэрилтэлэри бар дьоммутун үрүҥ тунах ыһыаҕынан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин! Ынахтаах, сылгылаах буолан күн баччытыгар тиийэн кэлбит омукка самаан сайын саамай күүтүүлээх-үөрүүлээх кэммит. Олох хайа баҕар ыарахан түгэннэригэр устун устар күн өрөөн олорбот сүөһү-ас тутар киһи хаһан баҕарар харысхаллаах буолар. Иитэр сүөһүбүтүн күрүөлээн, төрөтөр оҕобутун төлкөлөөн, үөргэнитии ытын бүтүннэн олохтоох аһы-үөлү тэлэтэн этэҥҥэ олоруоҕун болдьоммот. Сыһыы хотун-уһунан хороҕор муостаах хойутун хойуннун сыспай сиэллээх киттэлэйдин, үрүҥ илгэ үрүлүйэ уһуннун төрүт үгэспит төлөйбэтин дом.

Мария Трофимовна, от имени всех мукучинцев разрешите поздравить вас с национальным праздником СЭХ. Желаем крепкого здоровья, бодрости, духа, счастья, добра, процветания в ваших семьях. Күндү олохторун үтүөтүн дьон олоҕун хааччыйа сылдьар уһун айаҥҥа анаабыт ветеран суоппардарбытын, ээҥҥэ сылдьар бары суоппардары саҥа сайын тыллаах ырыаҕынан эҕэрдэлиибит! дорҕоон айар суолун тойон иччитэ Дьэһэн Кураттаайа аартык иччитэ аан тарбааһын тойон Күлүө-Байдарым аналлаах бэлэхпин ааттаһан туран уунабын айаммыт суолун аартыгын арыйан кулуҥ сырыыбыт эрэйин кыттатан кулуҥ аартыкка тарылыннын суолбут тобулуннун диэн суол аартыгын алгыһын анаатахпыт буоллун уруй айхал айхал айхал Ытыктабыллаах тыыл ветераннарын, ытык кырдьаҕастарбытын, сэрии оҕолорун, улууспут бастыҥ спортсменнарын спорду таптыыр, сэҥээрэр, хамсаныыны, чөл олоҕу аргыс оҥостор бар дьоммутун самаан сайын уйгулаах ыһыаҕынан Мугучу нэһилиэгин ветераннарын советын спортсменнарын ааттарыттан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит! Саргы дьаалы салалыннын, дьаҥ-дьаһах дьалбарыйдын, олохпут тубустун, дьол тосхойдун!